Radio Jivea, Yesu lɔ̃ mi be todola lɔlɔ̃awo. Mido gbe na mi to mía Fofo Yesu Kristo be ŋkɔ ʋɔasi la dzi. Ke ame siwo be ŋkɔ milese le mɔa nua enye dɔgbedela Emmanuel kple Diama Awudza kple mía nɔvi bubuwo hã. Ye mi le mía be tanya gã siwo wodo ŋkɔ nɛ be MS de Media Service Diffusion. To eya ma mea, mi de nu sɔsrɔ̃ geɖewo eye le ɣeyiɣi ya mea, mi le nu ƒo ƒom ku ɖo ƒome, ƒome si Mawu do anyi la ŋuti. Mía tsɔ gɔmedzedzea de asi na Fofo ma. Papa mi de akpe nɔ mi kafo mi subɔ mi yrɔ e mi do ɖe dzi. Elabena mɔnu kpɔkpɔ ga su mi asi be na mia ga va teƒe ya e mia ga va ƒo nu ƒo le wo ŋkɔ la dzi. Papa e wo e wɔ ƒome eye e dzi be ƒome ne nɔ dodo si me ne dodo si me ne wɔ ɖo. Ta mi va be na mia tsɔ nya na wo mi tsɔ dzi siwo dzi a se nya de asiwo me wɔ wo ne woa nye dzi nya nue. Woa nye susu ke wo lé na nu nyuie eye wo sɔ do na dɔwɔwɔ me. Papa va dze nu sia nu gɔme he na ye dzi be na mía sɔ ŋuti kɔkɔe ana wo ɖeka le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Amen. Amen. Ke mi le ƒo nu ƒo ku do ƒome, ƒome si Mawu do anyi la ŋuti. Eye nyisɔ si va ya mi gblɔ ale yi ke doɖo la nɔ ƒome me ɖo. Nu si tae Mawu wɔ ƒome elabena kaɖeɖe teƒee nye ƒome. Ne wobe ƒome afi si ke woƒona ƒu le eye woasɔ ame ɖo ee nɔnɔme nyuitɔ la dzi alo ata emɔ nyuitɔ la. Eye mígblɔ be le nene be ƒomea ƒomea mea Mawu ŋutɔ wɔe ɖo ebe ee ebe kpɔɖeŋu dzi ebe kpɔɖeŋu dzi abe Ee, leyike Mawu nye Mawu ɖeka vɔ ganye Mawu Etɔ, Vi kple Gbɔgbɔ Kɔkɔe, nene Mawu wɔ ƒome ema. Eye mígblɔ be le ƒomea mea, e ƒome si ke Mawu wɔa, ewɔ Mawu Fofoa, enye Etɔ, ee, le ƒomea mea, Etɔ, ele Mawu Fofo be teƒe. Eye ƒome ma me kea, ee, Mawu Gbɔgbɔ Kɔkɔe ele Enɔ be teƒe, eye Mawu Vi la enye, ee. Yesu alo ɖeviwo be teƒe. Ye mígblɔ be le nene be ƒomea mea lɔlɔ. Lɔlɔ ye bla ƒomea. Lɔlɔ si ke vodada ɖeke mele eŋuti o. Lɔlɔ si tso Mawu ye tso Mawu me eye lɔlɔ ma mea wometsɔna ɖeke le eme na ame be gbɔdzɔgbɔdzɔ o. Ke boŋ ne ele ƒome ma mea ne gbɔdzɔgbɔdzɔ ɖe lea wometsɔna nene be ame tsɔ ƒona ƒu alo asɔ tsaka ku ebe gbɔdzɔgbɔdzɔ o, ke boŋ woɖena ebe gbɔdzɔgbɔdzɔa ɖe akpa eye woa, woaƒo koko ɖe gbɔdzɔgbɔdzɔwoa ŋuti. Woadzra gbɔdzɔgbɔdzɔwoa ɖo le gbeɖoɖa me kple lɔlɔ̃ me eye ametia la, wole kpɔm Mawu le eme. Le nene be ƒome mea, wole kpɔm Mawu le e, ƒome fofoa me, ƒome dadaa me kple e, ƒo e, ɖeviwo me. ɖeviwo me, nene nyi ƒome wa me. Eye mi ɖe gblɔ be le ƒome wa mea, nu si ke ele lɔlɔ ɖe te, ena be lɔlɔa ese ŋu gɔgɔgɔa, ele nyi enu ame tɔ. Enu ame tɔ si nye e tutu gbã mia gblɔ be bubu ɖe, bubu ɖe ɖe ame ŋu. Bubu ɖe ɖe ame ŋu ƒome wa mea, ame sia ame la de bubu enɔvia ŋu. Fofo la de bubu. esrɔ̃a kple via ŋu, esrɔ̃a hã la de bubu fofoa ŋu kple ɖeviwo katã ŋu eye ame sia ame de bubu wa wa nɔnɔ ŋuti le e ƒomea me e e wa wa wa woatsɔe woatsɔe bubudede wa ke Mawu bia ele nye be nukɔ le ƒomea mea woatsɔ e woatsɔ de le me na ame sia ame eye woatsɔe de kɔkɔƒe. Woatsɔ nɔvia ɖo kɔkɔƒe, ẽ, woatsɔ nɔvia ɖe kɔkɔƒe, asɔe ɖe bubu teƒe, asɔ lɔlɔ̃ tɔxɛ ɖe nɛ, alɔ̃ bena, ẽ, ele eta, yele, e, ele teƒe gbãtɔ alo teƒe, ɖoƒe gã aɖe, ɖoƒe nyui ɖe si hiã bena ame sia ame lado bubu eŋuti eye wola lɔ̃e eye wola do, ẽ, lɔlɔ̃ tɔxɛ ɖe nɛ. Eye enu vegoa, ele nye ee. Ɖokuibɔbɔ, ɖokuibɔbɔ si tso dzime ke. Wobe ɖokuibɔbɔa, ɖokuibɔbɔ si tso kaka dzime ke. Menye bena ame ɖe doe na wò alo menye bena ame ɖe etutu wò bena abɔbɔ ɖokui o. Ɖokuibɔbɔ ma eso kaka edzime ke ta awɔe bɔbɔe, awɔe ku dzidzɔe hã. Ɛɛ, ele nyi ɖokuibɔbɔa. Ele nye nu vevoa. si lé lɔlɔ̃, ena, edo ŋusẽ lɔlɔ̃ le ƒomea me. Eye enutɔ̃gɔa, ele nye bɔbɔenyenye. Bɔbɔenyenye, bɔbɔenyenye si ŋu míle ƒo nu ƒo ƒu ɖoa, ele nye bena, ado dzesi bena ye menye Mawu o ta, gbɔdzɔgbɔdzɔ ate anɔ wò tsã ŋu o. Eye nane ate ave eme bena, ne mele eteƒea, ado dzesi bena nu si ke yewɔ alo yegblɔ alo afɔ si ke yedea mele ebe teƒe o. Alɔ faa abiɔ sɔsɔ ke, abiɔ sɔsɔ ke. Ƒome woamea ke mi le gblɔa, ame ɖeke mate ŋu bu be yeaye de o. Ame mademadewo sɔŋ wova ƒo ƒu. Ta ame si ɖeka dea enye Mawu. Evɔ Mawu ye tsɔ ƒome woa ɖo anyi ta ele gbesɔsɔ bena yeakpe ɖe ame sia ame ŋu. ne wòawɔ eŋutɔ ƒe, ne wòawɔ eƒe akpa dzi nyuie kple Mawu. Eye mí le gblɔ bena, ƒome, Mawu ƒe ƒome si Mawu dzi be, si míele nu kpɔ ƒom ku ɖoa, ele nye lɔlɔ̃ ƒe ƒome. Lɔlɔ̃ ye bla wo ɖeka. Lɔlɔ̃ wa enu ke, ele lɔlɔ̃a, ele do ŋusẽ lɔlɔ̃a gbesiasiagbea, ele nye be nu ke o. Ɛ̃, bubu ɖe ɖe ame ŋu. Ɛ̃, atso fofoa gbɔ kaka ava dada gbɔ, ayi dada gbɔ, eye ɖeviwo hã wole akpɔe. Eye evevua ele nye nu ke o, ɖokuibɔbɔ, ɖokuibɔbɔ si tso dzi me ke. Eye etɔ̃gua ele nye bɔbɔe nyenye. Ne po. Enyɔ mabiɔ nya ɖe. Ne va va eme be nu si ke ne bla ƒomea enye lɔlɔ̃ ŋu va li oa ɖe, leke enuwo la yi ɖo le ƒomea me?
kuxi mawoe mi le kpɔ egbe gbe sia sia gbe. Enye kuxi gã aɖe ye le dzidzi ye nye agba aɖe le dzidzi nam bena edzi ŋutɔ hã bena miatsɔ ʋeyiʋi sue aɖe akɔ do gbe ɖa ɖo ƒomeawo ta. Vevietɔ Kristo be Kristotɔ be ƒomeawo ame sia ame le nu ƒom. kpɔm ku ɖo Kristo ƒomea ŋti, elabena míawo yɛ kekeli kloea mí do la nya nɛnɛ be nuwo vɔa mí me nyɛ o. Gakea, me nye vodada hafi o ne ame yi ke me teŋ le lɔ̃ ame o. E, ate ŋu ava eme be lɔlɔ̃ me le eya ŋutɔ me o. E, ebe dzilawo, lɔlɔ̃ me le woa me ta. Wo me teŋ tsɔ lɔlɔ̃ ƒo ɖe eya ma me o. Ke ame ti kple lɔlɔ̃ ta lɔlɔ̃ me le eya ma me la, Nu si ke le asiwòa, eye nàna ame si ke nèlɔ̃. Ne mele asiwò o la, màte ŋu ana o. Ta anye bena ee, lɔlɔ̃ mele nene be ame me o, eye menya nu si ke gɔ̃ hã enye lɔlɔ̃ o, eye menya ale yi ke wòatsɔ anam. Enyɔ akpe yi edzi.
Enyɔ kea mi le gblɔ be akpasa ga na ee, do ee, dokui ee, bɔbɔenyenyea ele nye dada. Dada, ɖokuitɔdidi le ƒome geɖe mea, ame sia ame le dzi etɔe. Ame sia ame le dzi etɔe. Evɔa míado ŋku bena, menye ame ɖee wɔ ƒome o alo menye ame si ke dɔna dan vɔe na wòa ye wɔ ƒome o. Mawue wɔ ƒome eye wòbiɔ nene be nu tso mía katã ŋuti. Ɛ̃, mí, me, meka nyɔnu, meka ŋutsu o. Mawu Fofo si ɖo ƒomea, ebiɔ nɛnɛ be nu, bena ne míabɔbɔ mía ɖokui, míade dada, ɖokui, ɖokuitɔtɔ dzidzia, míade da ɖe akpa ɖeka, ne ye Mawu la, yeava nɔ ƒomea be titi me, yeava nɔ ƒomea be titina, ne yeate ŋu kplɔ mí le ye be dodo nyuitɔ la me. Eye bena lɔlɔ̃ kple ŋutifafa, ɛ̃, akpɔ teƒe le ƒome ma me. Ta ƒomee woa, eye wodo la, mído la dzesi bena, ame sia ame la lɔ̃ nɔvia kple be gbɔdzɔgbɔdzɔ. Gake menye be nèlɔ̃ gbɔdzɔgbɔdzɔ si le ama me o, evɔa, akpe ɖe ama ŋu bena nekpɔ lɔlɔ̃ si nètsɔ nɛa, miawɔ ɖeka eye miadzra teƒe si ne wò ya nèkpɔ be gbɔdzɔgbɔdzɔa, miate ŋu wɔ dɔ sɔ eyama ŋuti to ɖokuibɔ, e, gbeɖoɖa alo nuxlɔ̃amenya me ate ŋu adzra ɖo. Ke ame gblɔ be na ƒomea, nu si tae Mawu wɔ ƒomea nye be kaɖedɛ ne nànyi, kaɖedɛ ne nànyi eye Mawu lé fu akogonyenye. Mawu me akogonyenye medzɔna dzi na Mawu o vɔa e, nublanuitɔea míegblɔ be míele ƒome me vɔa ame sia ame le akogo le ƒomea me. Kpa Mawu dzi be na yeadɔ nu ɖo le wò ƒole do to nu mi fifi. Mawu dzi be yeadɔ nane ɖo le ƒomewo me. Ya mía yi edzi míele gblɔ be na eƒomesitɔ te ɖo Mawu be ɖoɖo nua ee Mawu ewɔe ɖo eŋutɔ Mawu tɔ Mawu ee Mawu vi Mawu gbɔgbɔ kɔkɔe alo Mawu tɔ Mawu gbɔgbɔ kɔkɔe Mawu vi la mea ena dɔ ame sia ame. ena enuwɔwɔ ame edo do asi na ame sia ame ke ela wɔ le ƒomea me elabena míaƒe Mawu wa ɖoɖo ƒe Mawu wònye ta eye menye kuviatɔ hã o edi bena ame sia ame newɔ ebe akpa dzi le ƒomea me. Mila tɔe dzi ku ɖo ƒome fofo kee le Mawu be teƒe le ƒomea me. E mila xlẽ nu le Yohanes ƒe agbalẽ tatɔ kpikpi wuiade ame sia ame sena wogblɔna tsã si gba kovi nene. Gakea ehiã bena míabu tamɛ so eyama ŋuti.
Yohanes ƒe agba le tame tɔ̃ kpukpui ame wuiade. Egblɔ bena, Elabena ale gbegbe Mawu lɔ̃a xexeame bena wòtsɔ ye ŋutɔ ƒe tenuvi xe na, bena ame sia ame si xɔa edzi sena la, mele tsɔtsrɔ̃ ge o, ke boŋ wòakpɔ agbe mavɔ. Amen.
Amen. Ele ku ya gate ƒe fa. Ok.
Elabena ale gbegbe Mawu lɔa xexea me bena wòtsɔ ye ŋutɔ ƒe tenuvi hena bena ame sia ame si xɔa edzi sena la mele tsɔtsrɔ̃ ge o, ke boŋ wòakpɔ agbe mavɔ. Amen. Amen.
Akpekakae mí le xlẽ nuku ɖo Yohanes ƒe agbalẽ tatɔ̃ wa. Mikpikpiadea Mawu be lɔlɔ̃a kee lɔ̃ mía. Esɔ ebe agbe blibo sɔ na ɖo mía ta. Eye vɔsa, vɔsa blibo ye Mawu wɔ ɖe mía ta. Lɔlɔ̃a ekpe ale gbegbe bena Mawu lɔ̃ be yeawɔ dɔ so ƒome wa ŋuti, yeatrɔ asi, yeatrɔ asi le mía ŋuti bena míadi ye. eye míadi ye. Eya ta le ƒome wa mea, ewɔ konye ƒome fofoa ye Mawu sɔ eteƒe wa na wa. Edɔ ke sɔ edɔ ke kua enye be alɔ ƒome wa. Alɔ ƒomea ku ɖo Mawu be lɔlɔ, ku ɖo Mawu be dzi, ku ɖo Mawu be eɖe edo la nɔ mewò. Eye ne Mawu sɔ ɖoƒe ŋua na wa, enya be atea wɔ eŋuti dɔ. Ele veve bena wòla kpɔ ƒomea ta, wòla kpɔ ƒomea be hiahiãwo katã ta ale gbegbe bena, ee, womanɔ hiahiã me ke wola kpɔ eɖokui, ee, akogo alo tsyɔ̃evi le ƒomea me o. Ẽ, egɔ be Mawu ŋutɔ metati mí, ee, tsyɔ̃evi o. Ele mía gbɔ, ele mía ŋuti, ele, ele sɔ ɖe le eme na mí gasiasiagame. ta ewɔa be ƒome fofo nenia ye ma wosɔe be teƒe sɔ nɔ le ƒome me bena awɔ ne ane akɔnta oɖo la xɔ dɔ wa awɔe axɔ axɔ ma woƒe dzi ma woƒe susu ma woƒe ŋusẽ ema woƒe adam ye ola wɔ ola sɔ ɖe me na ƒome blibo bena ola kpɔa be hiahiãwo ola kpɔwa be ee ola kpɔwa be veve nyenye ola sɔ ɖokuiwo sɔ do anyi na ƒomea be awɔ siasia be na ƒome ya nakpɔ dzidzɔ. Lɔlɔ̃a ke Mawu sɔ e esɔ na mía o ɖo la biɔ lɔlɔ̃a Mawu ye lɔlɔ̃a la nɔ mewò la no kpɔ ƒomeɔa sigbe wò ŋutɔ ɖokuiwò nene o la lɔ̃ ƒomeɔa sigbe leke ma wò ŋutɔ wòlɔ̃ ɖokuiwò nene eye nene Mawu biɔ so e ƒome fofo gbɔe ŋua. Eye vegɔa ele nyi wò la nye amesike do efiɔna Eye etana mɔ na ƒomea. Wòla nye ame si ke tana mɔ na ƒomea. Eye enuwo kpata eye woƒo nuƒo ku ɖe ŋuti gbogbo ɖe le. Mose ƒe agbalẽ, Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ kaka va yia eye Biblia ƒo nuƒo ku ɖe eŋuti ŋutɔ. Le yi ke ƒome fofo ela ta mɔ na eƒe ƒomea. Ela fiae mɔ nyuietɔ. Ẽ. Mawu eya Biblia ƒo nu ƒoƒu ɖe ŋuti gbogbo ɖe. Eye nutɔgɔa le nye be nu ke o. Ee, ƒome fofoa o la nye ee mode nuke. Ƒome fofoa o la nye kpɔɖeŋu. Me akpe kaka gama tse. O la nye kpɔɖeŋu blibo na ƒome wa. Kpɔɖeŋu le enuwɔwɔ me, afɔɖeɖe me. Ee. wole anyi kpɔɖeŋu le enuƒoƒoƒo me, wole anyi kpɔɖeŋu le emɔwo kpata dzi. Ne enye bena wò ya àva nɔ xɔ ta le afi ɖe alo didiƒe ye ano do nya ɖo ɖa alo ano kpatse be wɔ leke wɔ leke o, ao, Mawua nu wɔna na mí. Enyi na kpɔɖeŋu Tago kee Mawu do dɔ asi na woa? Wòle anye kpɔɖeŋu blibo na ƒomewoa? Nu si ke nèdi bena ƒomea newɔ la adze ewɔwɔ eye ƒomea akpɔ wò eye woatsɔ afɔ do wò afɔdoƒe. Wòle anye ame kee yɔna dɔ ƒomewoa? Ẽ, wòle anye ame kee yɔna dɔ ƒomewoa? Le go sia go me, le ŋutilã me, le luʋɔ me, le gbɔgbɔ me. Wonanɔ kpɔ be ƒomea be dedie nɔnɔ ƒome wa ele sesẽ ɖea, ye oɖo la dzagbagba la wɛ tsã. Eye enɛ bua ele nyi bena, oɖo la abe ƒome fofo nenea, oɖo la wɔ sia sia bena nuwɔwɔ ɖe la nɔ asi alo dɔ gobi ɖe la nɔ asi o, ke ye ola te nɔ kpɔ nene be enuawo dzi ola te nɔ kpɔ eƒomea be e. wòna no te no kpɔ ƒomea be e, hiahiãwo kpata dzi. Egɔme be ma woe do do asi nɔ. Mu nyɔnu ko kplɔ va edo do asi nɔ. Mu vi kee mi hɛ va yi ya me le be nyi ma wo be ya yra edo do asi nɔ. Ma wo ŋutɔ edo do asi nɔ. Edɔ wɔwɔ ɖe la nɔ asi wo gobi ye o nenye be ŋuti la me tɔ tsã o sɔgbe la wɔe. Ŋuti la me tɔa ma wo be dzi anɔ asi o. E nenye be go me tɔ tsã o sɔgbe la wɔe. Sɔgbe la wɔe, eye le luʋɔ me tsã, wò ŋutɔ adze agbagba akpɔ ɖokuiwò gbɔ be luʋɔ me nèxɔ dɔyɔyɔ bena wò ŋutɔ àte ŋu he dɔyɔyɔ va wò ŋutɔ aƒewo me. Eye Emil le gblɔ bena, atɔ̃gɔae le nye bena, wò la nu kplɔ ƒomewòa le ɖokuibɔbɔ me. Wò la nu kplɔ ƒomewòa le Mawu ƒe ɖoɖo me gbesiasiagbea. Sigbe leke Mawu mu dena ɖeka le mía ŋutia, wotsã o la do game na ƒome wa. Woma no de ɖeka le ŋuti o. Wola no de susu nyuie ɖe ƒome ŋuti. Leke mawɔ ye maga trɔ asi le ƒome nya ŋuti o? Leke mawɔ ye maga dɔ ƒo ƒonye mea do o? Leke mawɔ ye la nye biabia nɔ gbesiagbe eye woku Mawu mi la wɔ edɔ ma. Ele nyi enua matɔ̃. ke mi gblɔ ye Mawu biɔ so ƒome fofo ŋuti eye Mawu tsã le wɔ le míaƒe agbe me le gbe sia gbe ta wòku Mawua mi la te ŋu dɔ me. Eye mi la va akpa vegoa ele nye ee gbɔgbɔ kɔkɔe ke egba nye kpe ɖe ŋutɔ ke egba nye ee dada aƒe me dada ee vinɔ alo esrɔ̃ nyɔnu be teƒe. ɛɛ srɔ̃nyɔnu be teƒe. Gbɔgbɔ kɔkɔea, esɔ ebe teƒe nɛ le ƒomea me. Eye do la wɔ gbɔgbɔ kɔkɔe be dɔwo ke wɔna le míaƒe agbe me gbesiasia gbe. Gbɔgbɔ kɔkɔea mu ɖi ɖe eme o. Gbesiagbea ele kpɔ fofo, ele kpɔ mía gbɔ. Ta wò hã wònye nyɔnua, mànye ame kee ɖina ɖe eme o. Eye nyɔnua mu nye ame kee wɔna kuvi o. Nyɔnua mu nye ame kee ee egbɔdzɔna o. Nyɔnua mu nya me kee etsi na dzi o, enɔna eɖokui me bena yebate ŋu wɔ eƒe dɔɖasia elabena wòdo la nɔ te ɖe afɔ eve dzi. Wò ŋutɔ do la nye ame sesẽ, wò ŋutɔ do la nye nunyala, wò ŋutɔ do la nɔ kaɖeɖe me kplikpakpli gbɔgbɔ kɔkɔe bena àte ŋu wɔ dɔ si ku ɖe ŋutiwò. Eye gbãtɔa ele nye bena dzi ɖe ƒo ano do dzi ɖe ƒo na ƒomewòa. Ewoe la nye ameke dona dzi ɖe ƒo na ƒomewoa. Gasiagamea, wole gbesɔsɔ le dzi me, le ŋkuvi dzi, le susu me, le dzi me bena kaka wokpɔ esrɔ̃ be ŋkume mu le ɖo ɖea, ewoe la gogoe ado dzi ado dzi ɖe ƒo nɛ abiae nu ke le dzɔa. Akpɔ akpawo dzi wòle ate ŋu wòle eke wotsɔ wòle ate ŋu le akpawo dzi. Eva ɖeviwo gbɔa, egaku ɖe wo egaku ɖe ŋutiwò. eh, ne de viɖea, eh, ne le ŋutilã me tsã, ne eŋɖe wea, efa vi gbana, gbɔwɔe be gbana, ne dzabiya, wòkpɔ ŋu le ŋutia, ewoe le dza ɔdɔ wa, ne ɖevia lãme hɔ zɔa, ewoe dza ɔdɔ wa, ne ɖevia tsi kpɔa, ewoe le dza ɔdɔ wa, ta woyɔ le gasia game be na, ano do dzi ɖe ƒo, na ƒo me wa, ena be na, ewoa be nyɔnu nenea, Womanye ame kee tsina eléna blanui o, womanye ame kee etsakana o. Wò tsã wòla nɔ xɔ dzideƒo so gbɔgbɔ kɔkɔe gbɔ gasiasia gamɛ. Gaɖekpekpe gamea, wò ku gbɔgbɔ kɔkɔe mi la nɔ kplikplikpli anɔ ɖeka ebe gbɔgbɔ kɔkɔe la nɔ do ŋusẽ o, ela nɔ do dzideƒo na wò bena wò tsã àte wɔ dɔ ɖe asi ke ku ɖe ŋutiwò le ƒomea me. Eye vevua ele nye bena ewɔe nye nufiala. Nyɔnu enye nufiala le ƒomea me. Ne míle egblɔa kafla nu si woɖo la see gɔme. Woɖo la bɔbɔ wo ɖokui bena nyɔnu ne fia nu, nyɔnua ne ne ne ne ne ne fia nu egɔme be exɔ tso gbɔgbɔ kɔkɔe gbɔ. Ewɔ nu so nu ka edɔ ko le wɔ nu ka le ke wotri o o le wohiã e gbɔgbɔ kɔkɔe be nufiafia eye ela tso esrɔ̃wo gbɔe ta ade mɔ bena. Ɛɛ, nufiafia kee esrɔ̃ xɔ tso gbɔgbɔ kɔkɔe gbɔa, edo la akpa ɖeka la yi na wò tsã, eye akpa ɖe tsã ela yi na ɖeviwo. Dɔdeasie Mawu nɛ ta ewɔna eŋuti dɔ gasiagame na nyɔnu kee eku ɖo gbɔgbɔ kɔkɔe ŋuti, eye nu nyuiwo vana nɛ. Exɔna nu. Nyɔnu nɔna kaɖiɖi me kple Mawu gasiasiagame. Ɛɛ, munye be ŋutsu tsã munɔna o, gakea nyɔnutɔa egale kplikpaa ɖo ɖee. Hã. eye amewo gblɔna be nyɔnue nye adɔmlea, ee, mía tsã kaɖiɖiɖi nana anyi tɔxɛ ku mawu ku ɖo nyɔnu dome abe ale yi ke kaɖiɖi tɔxɛ ɖe nana anyi ku ɖo adɔmlɛ ku ɖo evinɔ ku ɖo vitɔ dome ta nusu ela demɔ ye nane xɔ enu tso esrɔ̃a gbɔ agatui ɖo agawɔ nui nɛ. Eye nyɔnua tsã ɖo la ta ti be gbɔgbɔ kɔkɔe la nu fiɔ nu gasiagame. Adidi, adidi ɖokuiwò, ata ti ŋutilã o bena anɔ gbɔgbɔ kɔkɔe be kpɔkplɔ te. Le ɖoƒe ŋua, nyɔnu enye ame si ke la ta mɔe la fia ɖeviwo le yi ke woabu ame, woado to ame, woabɔbɔ woaɖokui na ame.

kuɖo ebe dzi ke ma wo e egbe ke ma wosɔ nɛa sɔe ke ŋua eyi na ŋusua be dzi me ela sɔ ke nya teƒe ta dɔ ɖe asi be nyi na nyɔnu be ela wɔ nene be dɔ le ŋusua be akpa dzi kuɖo ɖeviwo ƒe akpa dzi sɔsɔ ke eɖo la nɔ awo me efiɔ be nyɔnua ŋutɔ la nya me ɖe ke sɔ ke na ke ƒona ƒu enu gbegblẽwo ɖe dzi me alo susu me da ɖi ava de to so afi ɖe o. Ebe dzia la vo gasiagame be na Mawu ne nɔ ebe dzi me, gbɔgbɔ kɔkɔe ne nɔ ebe dzi me, ne ba no po to ɖo ne, ne ba no fiɔe enu ke wo la nyi wɔwɔ. En etɔn gɔa le nyi be na e nyɔnua ela nyi ameke tsi na te e enɔ na gbagba pe. na ebe ƒomea. Etina dedeme na ebe ƒomea. Mi la xlẽ nu le enu ya lododo ƒe agbalẽ wuiatɔ̃ kpukpui gbã.
Lododo ƒe agbalẽ tame wuiatɔ̃ kpukpui gbã. Egblɔ bena, Nye ŋuɖoɖo fafɛ tia dziku nu, ke gbeda ɖe ame gbɔ nana dɔmedzoe flana. Amen. Amen.
Míagaxlẽ ke fũ. Nye ŋuɖoɖo va fe tsia dziku nu, ke gbeda ɖe ame gbɔ nana dɔmedzoe flana. Amen. Amen.
Yi na kpɔ be na ne dzi xɔ zua ne nyɔnua va ne edze ɖo edze me ye sɔ ebe gbe be gblɔ nya eyi na kaka edzi me ɖa e gɔn be enya ŋu ama wu be ŋusẽ de megbe ne. Mia ga te xlẽ nu le lododo ƒe agbalẽ wui atɔ̃ e kpikpi blatɔ̃ vɔ tɔ̃.
Egblɔ bena, Yehowa vɔvɔ̃ enye amehehe si kplɔa ame dea nunya me. Ɖokuibɔbɔ nye xoxo na bubu. Amen. Amen.
Ɖe ku mía ga me.
Loyodo ƒe agbalẽ tame wuiatɔ̃ kpukpui blatɔ̃ vɔ etɔ̃. Yehowa vɔvɔ̃ Enye amehehe si kplɔa ame dea nunya me. Ɖokuibɔbɔ nye xoxo na bubu. Amen.
Amen. Efiɔ be nyɔnua e ɖokuibɔbɔ e la nɔe me eye lɔlɔ de dzigbɔ de dzifatu de la nɔe si bena ne e dza enya ɖe kpe ke la gblɔa ke nye bena e so Mawu gbɔ ta Mawu be ŋuse e dena megbe nɛ. Mo ka leke Eye edzi xɔzo alo lé kpeo enu edɔna do kpoe. Ami la xlẽ nu le ee Roma ƒe agbalẽ ta anyi kpikpli blaeve vɔ ade sɔ yi blaeve vɔ adre. Roma tɔwo ƒe agbalẽ ta me nyi kpikpli blaeve vɔ ade tsɔ yi blaeve vɔ adre. Egblɔ bena, Ke nenema ke gbɔgbɔ la hã dea míaƒe gbɔdzɔgbɔdzɔ dzi, elabena. ale si ke míado gbe ɖa wòadze la nyenye o, gake gbɔgbɔ la ŋutɔ tsɔa ŋeŋe siwo manya gblɔ o la xɔa mía nya ɖe akɔ. Ke ame si dzroa dziwo me kpɔna la, enya nu si nye gbɔgbɔ la ƒe dzidzi, elabena exɔa nya ɖe ame kɔkɔewo nu. ale si dzea Mawu ŋu. Amen. Amen.
Enyɔnua enye ameɖeke la no xɔ nya da kɔ na ebe ƒomea. Ele ke be le dzi be ebe ƒomea ne nɔ doa, ne gbe sɔ yi Mawu be ŋkumea, Mawu ŋutɔ e wɔnɛ. Me nyɔnu ɖe kpe ma te gblɔ be ye ya nye me nya aleke woa xɔ nya da kɔ na ebe ƒo. Eko le kpɔ be mu le teƒe no gbe sɔ yi Mawu gbɔ kɔa, Mawu tɔ gbɔgbɔ kɔkɔe ŋtɔ la xɔ edɔa la wɔ to dziwo. Leke wo biɔ be ƒomea ne nɔ doa, Mawu le dza wɔe to dziwo. Eh, gaƒoƒo vitukui ko la sɔ va yi wɔ eh, libilibi la fi ɖea, alo la sɔ va yi eh, se veve la fi ɖea, no sɔ yi Mawu gbɔa, nua wa, ele dza dɔ nu ɖo. Ele dza sɔ nu da ɖe be teƒe, egɔme be nya bena ewɔe la wɔ dɔ wa ku ɖo yi. Yea mi le gblɔ be atɔgɔa ele nye alo enegɔ. Enegɔa ele nye nyɔnua enye ame ke ƒona to do. Eh, enye to ƒodo la dɔ ke wonɛ wɔa ebe akpa dze wona no ƒo to do na eh, esrɔ̃a. Eƒo mi kpɔ le Biblia me. Nyɔnu sugbɔ woƒo to do na woasrɔ̃ enu nyɔ. Eye migakpɔ be ame ɖewo tsɛ woƒo dodo na woa srɔ̃a enu gblẽ. Gake míawo ya, mína nu xɔ nya so Mawu gbɔe, agbe be nya so Mawu gbɔe, ẽ, nu nyuie so Mawu gbɔe, ye míla nu ƒo dodo to ƒodo nyuietɔ ye míla nu wɔ na mía be mía srɔ̃wo kple míaƒe viwo kple ame siwo katã wote ɖe mía ŋu. Tato ƒodola nyuietɔ enye nyɔnu. abe aleke gbɔgbɔ kɔkɔe nye toƒodola na mí ene. Eye atɔ̃gɔae le nye be, ee, kpe ɖe ŋutɔ, kpe ɖe ŋutɔ, nyɔnua be ee, akpa dzia le ƒomea mea, ele nye kpe ɖe ŋutɔ, kpe ɖe ŋutɔ ke wole gblɔ le fi yea, ee, odola nye ame ɖe ke sẽ ŋu Ke ŋugbe o la, ate ŋu kpe ɖe ame ŋu. Ne enye be wò ŋutɔ ò ŋusẽ ŋu o, wò ŋutɔ ate le afɔ ve dzi, le gbɔgbɔ me, le ŋutilã me, le luʋɔ mea, wòmate ŋu kpe ɖe ame ɖe kpekpe ŋuti o. Wɔla dzo dze anyi dze ŋgɔ na amea, ta nyɔnua, edo la nɔ xɔ kpekpeɖeŋu le gbɔgbɔ kɔkɔe gbɔ ga sia ga me le Mawu gbɔ. Edo la nɔ ku Mawu kplikpã ye gbɔgbɔ kɔkɔe ŋutɔa ela nɔ wɔ dɔ to eya ma dzi. Kpekpeɖeŋu le go sia go me, le aƒo nuƒoƒo me, aƒo nuwɔwɔ me, aƒo go me, ẽ, le gbeɖoɖa nu sia nu mea, kpekpeɖeŋu ehiã gbogbo ɖe tso nyɔnu gbɔ. Elabena, ẽ, ame ɖewo gblɔna bena, ẽ, nyɔnua nu ɖena ebe ga to, nu ɖena ebe ga to nɛ o. Ẽ, mi le vovo, ame ɖewo edena to na le gake mee ɣeyiɣia sẽ ŋu ye. Ɛhɛɛ, ye tsã la de to nu nye be na mu de na to na ye o. Ke gbea me ɖewo ya, wo tsã wole faa. Wonya be na, a, yewo la te ŋu de to ga sia ga me. Ne ye le awu me tsã ye la ɖu nu, ne ye le srɔ̃ ƒe tsã ye la ɖu nu. Ewɔnɛ faa. Le gbɔgbɔ me tsã nene ewɔnɛ faa. Eye gake miɔnu ke woe wo la va yi no e, Google wa be game le enukpoli ƒoƒo mea, wo ŋu nye ye o. Sɔ e, e, gaƒoƒo nua asɔ nɔ Mawu be ŋkume, ela nɔ dɔ ɖa si ko la wɔ la apo be aho me, ye o la dzra nu ɖo, o la to ahoe, o la na be tɔ gbɔ o ya e vovototo gã ɖe ela nɔ anyi. Ta kpekpe ɖe ŋu ko le gblɔa, ele go sia go me ne ŋusu agbe va do aho me ne kpɔ nyɔnua, ela kpɔ be na e eŋde trɔ, eŋde dzra ɖo, e etsã ele yia ebe dzi la nɔ aho me. Eye ye ŋua, ye gba nye edɔ dɔ ɖe asi ama ama atɔ alo ama ade na nyɔnu. Eye leke wo la nɔnɔme nyuietɔa, leke wo la ƒo nu ƒo eye kuɖo bubu ɖe ɖe ame ŋu dɔ ɖe asi wo kpata ye kpɔ ŋku me na nyɔnu. Eye ne mi dzo le funua abe evi nene si gbe leke Mawu ŋutɔ wɔ Mawu tɔ Mawu gbɔgbɔ kɔkɔe Mawu via Ɖeviwo Mawu lɔ̃ wo ale gbegbe, eye wokpɔ bena wohiã dzilawo. Ɛ̃, vɔa Mawu do eteƒe na wo tsã be wo tsã wola nɔ wɔ woa tɔ le aƒea me bena ƒomea neva nɔ tutu ɛ̃ gasiasia game. Ta Mawu sɔ dɔ sɔ do asi na wo tsã. Ɛ̃. Mina kpɔ be le eh, mía Fofo Yesu Kristoa ŋu nye dzidzɔe alo ŋu le bɔbɔe nɛ bena nedzo le eƒe dziƒofiaɖuƒea neva zu agbetɔ ŋutilã le fiẽ ne woatrɔ dzi le ŋutilã me neva neva to enuko kpata me be to vɔa ehiã ye ŋutie be ve me. Mina xlẽ nu le Hebritɔ ƒe agbalẽta atɔ̃ kpikpi ade sɔva adre sɔva enyi. Hebritɔ ƒe agbalẽ ta ame atɔ wokpoe ame adre tsɔ yi ame enyi. Egblɔ bena, Ame si tsɔ gbedodoɖawo kple kuku ɖeɖe wo le eƒe ŋutilã me nɔnɔ ƒe ŋkekewo me hekpe ɖe ɣlidodo sesĩ ɣlidodo sesĩ kple aɖatsiwo ŋu va ame si te ŋu xɔe tso ku me la gbɔ eye wòɖo toe le esi wòvɔ̃a Mawu la ŋuti. Eye wònye vi wònye hafi gake wòsrɔ̃ toɖoɖo le fu siwo. wò kpe la me. Amen. Amen.
Ekpɔ aleke mía fofo Yesu Kristoa edo to etoa, edo to Mawu eye esue eɖokui do etoa gɔme ku ɖo lɔlɔ̃ blibo. Nenye be wobe ɖevi le ƒome me eye le Yesu Kristo be teƒea, efiɔ be dɔdeasi ke ku ɖo ɖevia tsãtia, ela do to fofoa, ela do to fofoa, eye ela de lɔlɔ̃ sɔ fiɔ fofoa kple dada, ẽ, ela de lɔlɔ̃ sɔ fiɔ fofoa kple dada, eye kaɖeɖe, e, kaɖeɖe kplikpã la nɔ evi kple dzilawo dome. Eviɖekpekpe. eye eɖo la ɖo to eƒe dzilawo, eye eɖo la sɔ kaka ɖe edzi blibo, eve vɔa me la sɔ kaka ɖe edzi blibo sɔ da ɖe eƒe dzilawo me, eɖo la sɔ da ɖe woƒe dzilawo dzi, eɖo la ka ɖe woƒe dzilawo dzi, sigbe leke Yesu Kristo ka ɖe ee, toa Mawu Fofo la dzi la, ene evi ɖe kpekpe la ka ɖe eƒe dzilawo dzi, eye wola lɔ̃. Ɖeviwo la lɔ̃ woabe dzilawo. Woabe la lɔ̃ woabe dzilawo eye woabe dzilawoa tsɛ wodo woɖo la lɔ̃ woabe vi. Wo la lɔ̃ woabe vi ɖe kpekpe womatsã eme o be ame ya ya ee eyae ŋu lɔ̃na. Ŋutsuvia ŋu lɔ̃na, nyɔnu ye ŋu lɔ̃na alo leke alo leke awu o. Ee, kuxi ɖe kpekpe mu le eŋti be ne ame kee wosɔ na dɔ na wa yeo la lɔ̃. Ame ke ne woyɔa etɔ̃ na zi adre yeo la, o mi la abe dzila nenea, ee, mi la lɔ̃ ɖeviwo. Eye le eŋua mea, mi le ƒo lɔlɔ̃ de woa me. Eye ɖeviwo tsã woɖo la lɔ̃ woaƒe dzilawo, kuxi ɖe kpekpe manɔ eŋti o. Ee, ne mikpɔ aleke Mawu ku Via domea, ele kplikplia, ke wonya do si ɖe ta na Ye mía Fofo Yesu Kristoa, Mawu dee ɖe ede fia le gota, ye ame sia sia ame kpɔ be na o eye vi nyuie wa eva nɔ akɔta dzi nɛ ele dee be lɔlɔ le fie. Mawu ŋutɔ ku Yesu Kristoa wo nya nya ko le gblɔ na wa nɔ nɔ le gaƒoƒo wa me gake edzi be na mía kpɔ agbetɔ tsa ne kpɔ ta eva le gota me ta lɔlɔ kplikplikpli edo la nɔ evi kple wa ƒe dzi la dome eye Dzilawo tsã wola lɔ̃ woape viwo nɛnɛ. Munye bena eviɖe la nanyi ye be la va nyi ʋɔnudrɔla na etoa kuɖo nɔa o. Ne wole ewɔ nɛnɛa, wole dze afoku me, wole tsɔtsrɔ̃ mɔ dzi. Mawu mudo ʋɔnudrɔla na dzilawo o. Mawu to nɔ be alɔ̃ dzilawo, aka ɖe woa dzi eye ado to wo, abɔbɔ ɖokuiwo na wo. Eye Mawu ŋutɔ ela nya leke ela ela gblɔ ku ɖo dzi la o. Ŋunye woe Mawu ŋu do dɔ asi nɔ bava wɔ dɔ le Mawu te pe o. Ee, ame kowo woɖo la nye mía be xlɔ vevitɔ nɔ ee xlɔ tutu gbã abe vi nenea le mía be nukpɔkpɔ nua. Me kawoe la nye? Me kawoe la nye mía xlɔ tutu gbã o? Xlɔ kplikplikpli kemi la gblɔ adɔme nya na. nenye be wòsɔ ɖokuiwo da ɖe ɖevi teƒe o. Ame ɖe le fi la te na do ŋutia.
Vese ma te kpɔ ɖe. Ame yi ke wòle be nye ya abe ɖevi nene matsɔ magblɔ nye adɔmenyawo na mm. ame alo matsɔe be xɔlɔ̃nye nenea eye ɖeka ya nye ŋkɔ. Dela Yesu.
Eh, dela Yesu, dela Yesu le vɔ sigbe le dzila wo, dzila wo le ƒome me wokpɔ si. Eh, ok. Wokpɔ le Israel ku ɖo ŋutɔ aƒua da wo. Eh, wo le dzila wo gbɔ. Ma wo ma gblɔ na dzila ye. Dzila ye ma ye ma gblɔ na. Nɔnye alo tɔ ye. Eh, nyɔ bena ale si ke enua le lo nye le kpɔ la, míasɔ míabe dzilawo Asɔ xɔlɔ̃. Míaƒe xɔlɔ̃ gbãtɔ le anyigba dzia nye dzilawo, etɔ kpa dzi kple enɔ kpa dzi. Leke ba le lota tsã la, míaƒe dzila na nye míaƒe xɔlɔ̃. Eye enya si ko me mí le to, mí le se veve la, ame gbãtɔ ke mí la ɖe na enye míaƒe dzilawo. Hm, míasɔ dzilawo, míadze xɔlɔ̃ kudo wo. xɔlɔ̃ ŋutɔtɔ atotometɔ. Eye ne va eme bena wòsɔ dzila wɔ xɔlɔ̃ ye dzila tsɔ nyi wòtsã xɔlɔ̃ wɔ la, gadodoa eyina nyuie ɖe eye yayra tona sɔena eme. Mm.
Akpekaka. Mm. Akpekaka míaƒe dzilawoe la nye míaƒe xɔlɔ̃ veviwo, míaƒe xɔlɔ̃ tutugbãwo, elabena dzila kee, ee, Mawu sɔ na woa, Mawu mewɔna vodada o. Nenye be owɔn ɖe dzila gbe gbɔ na wa mo nye gɔme nye be na mo lɔn o. Dzila ɖe kpekpe mo sɔgbe la kpɔ ela nɔ te la no kpɔ via ye enu veve la no dzɔ kuɖoe alo la no wɔ nu veve kuɖoe ye be la dɔ ela sɔ alɔ sɔ do asi mea. Dzila ɖe kpekpe mo sɔgbe la kpɔ nɛnɛ be enu kuɖo ŋku o. E ame ko va ko va anyigban ya dzi ya, ameke tutu gbã wo kpɔa ele nyi dzila o. Ame tutu gba ke ŋku vi o kpɔa ele nye dzi la o ke ŋgbe o va le kpɔ ame kpɔtɔewo ke ŋgbe o va le si ke ŋgbe o va le yi tsɔtsi ŋtɔ tsa ke ŋgbe o va le yi sukulu o va le yi ame ha domea dzi la woe nye Mawu tutu gba ke Mawu sɔ da ɖe gbɔ wo ta o do la xɔ wo o do la xɔ wo ye o do la lɔn wo tsa ye o la nye o la dze xlɔ kuɖo wo ne nye be na e xaxa ɖe va alo ejis akɔ alo ŋɖe o le to ŋɖe mea, ame tutu gbã ke wo do la nya enye dzilawo. Egɔme mi gblɔe va yi be ƒomea enye afi ke wo ƒo na ƒu le. Eye ƒu nu ye Mawu nɔ na wa titina. Mu ka dzila o eke be nyi o, egba egba le do de tsã. Ne o sɔ nya veve o sɔ yi nɛa, Mawu ela nɔ mia titina. Mawu ela gblɔ nya nyuie ɖe. Mawu eɖo Mawu la wɔ ɖe kokoko ela da afɔ ɖe ye enu la dɔdo enu la dzraɖo. Ta abe viwo nenea mi do la dze ŋlɔ ku ɖo mia be dzilawo e woawoe nye ame tutugba ke Mawu sɔ do ŋkume na mi. Woawoe nye ame. ametutugbã kee Mawu sɔ da ɖe mía gbɔ. Ee, woawoe na mí lɔlɔ̃ tutugbã. Woawoe tu mí ɖo ye míva le zɔ afɔ ve gbe. Ko ŋkpɔ le na anyi ŋutɔ tsɛ o, dzilawoe le gbɔwò. Eye wòva le na anyi dzilawoe fiɔ leke wonana anyi, wòva le zɔ, wòva le ta afɔ ame ene, alɔ ku ɖe afɔa, ewɔ afɔ ame ene wa. Dzilawoe fiɔ leke wozɔna afɔ ame ene, alɔ ku afɔ. Ye woawoe fiɔ bena site. zɔ da afɔ ɖeka eve eŋtia nenye be va le zɔ afɔ ve ŋutɔ tsã woɖo la lɔ wo ade bubu wa ŋuti asɔ sigbe xlɔ nene ne wosɔ yi ne munye nu ko le nɔ te kpɔ tsã o wo ya sɔ yi ye wo la se wa tɔ atsã kokoko amunye gbegble ɖeɖe yo la sɔ na o wo la sɔ wo la kpɔ de le me kokoko ye Mawu la sɔ ƒɔtia sɔ wo sɔ sɔ dzra ɖo. Ne va ve me be na dzi lɔ ŋute lɔ ŋutete lɔ la ɖevia gbɔ wa ɖe ŋute dza dzɔ.
Ɛɛ e ne nye be dzi lɔ ŋute le wɔ ŋutete aɖe ɖevia gbɔ efiɔ be vi dzi lawo mu nye o. Mhm. Dzi la geɖe wo lia e wo da ƒu wo mu nya dɔ ɖe asi ŋua ɖo ɖa wa be viwo gbɔ o. Ta ne le nenea ye ne. wole, wosi viɖe wonya be Mawu eƒona nu ƒo ayi Mawu gbɔ shigbe leke mía nɔvia egblɔ yi Mawu be ŋkume. Mawu ela ƒo nu, Mawu ela dɔ ame ɖe ɖo ɖa emɔ wodzi, Mawu ela ta mɔ na wo. Vɔa to Mawu be ɖoɖoa me ke nye dzi la dze gɔme so fu nu eye Mawu ŋutɔ ela gata emɔ nyuitɔa na. Woka nya biase Eye bena neva ve eme bena dɔdasi si ke ku ɖo dzilawo ŋuti, e tɔ kpa dzi, e nɔ kpa dzi ku ɖo ɖeviwo ŋuti, yo me mɔ ŋdze nusiɔ ŋuti oa ɖe, leke la va nɔ ɖo le dutoƒo kple hamea me o? Ẽ, ebe ku ye le fifi ye mi le kpɔ ye na bena e gakpame dɔ, gakpame dɔ. Eye Mawu be ƒuƒoƒe ke la nye ee, paradiso le anyigba dzia, eʋiʋli kple ee, gɔmemasemasiwo ee, eli fu nu ye ame ɖewo va ŋutɔ tsã. Efia be kɔm kaɖeɖe wɔm wole wa ku ɖo dzilawo domea, wova bo la kaɖeɖea, wole doe ku ɖo pastɔ ye. Ne wode pastɔ ŋua dzo kpɔa, egbe tsɔtsi. Eya be a wo de pastor ŋu adzɔ asi. Negba nye ɖiɖiƒea evɔ egbe churchi vɔa ne nya fi ɖe ke gogoa ela teŋ kplɔe ɖo fã. Egɔme be na mu do kaɖi ɖe ku ɖo ebe dzila o. Ne o do kaɖi ɖe ku ɖo dzila o kpɔ do kaɖi ɖe ku ɖo Mawu ye. Do kaɖi ɖe ku ɖo Mawu ye. Mawu ŋtɔ le dza no ta mɔ nɔ. Ela no dzra gɔgbe ɖo nɔ, emɔ wo ɖo nɔ. Mi gblɔ fi be na evi fofo enye amesi ke ta na mɔ na via. Ne gbe ta mɔa na o ya vɔ kpɔa. Woya wòli mɔa dzia, wòmagakli nu o. Ne wòkli nu tsã, ɛ̃, wò ŋutɔ Mawu la galé wò sɔ fɔ.
Enyɔ.
Dzi ma ɖo se vɛ na. Ne ke le nya tsi me ma ma go zã ne fi vɛ na. Ne dzilawo menya nyateƒea o. Eye wɔ bena gbe gakpɔ amewo ɖɔ. Ne ka nya tsi ya eye Yesu kpɔ yi be gblɔ be le nuwuwu ŋkekea dzia. dzilawo atsi tre nu kɔ ɖeviwo ŋuti, ɖeviwo tsɛ woatsi tre ɖe dzilawo ŋutia? Dzi ma biɔ se.
Egɔ be enu enu ka tɔn asi madze madzea ne dukɔ le tsrɔ̃ la, nu si ke Yesu gblɔ ga ame la ele si nya nya gblɔli ene. Fifia ete ɖe dzilawo sena woƒe nya la Wonya wonyi Kristotɔ si ne wonya ɖa keŋ be naɖe srɔ̃ ne nadzi vi ɖa. Wotɔ ɖo la nya ese si ke ne le srɔ̃ɖeɖea ŋuti be ne wonyi tɔ la dɔdasi ke ne kue ya, ne wonyi enɔ la dɔdasi ke ne kue ya, ne wonyi vi la dɔdasi wokue ya. Ne nenema menɔa wo mɔnu dze ŋuti la, enyagblɔɖi sia ɖa maɖi ɖe woaŋuti o. Vɔa manya me la ena bena nyagblɔɖi sia ɖa ela ɖi ɖe ƒomea ŋuti. Ena be gbea gaxɔ kudo gaxɔmedɔ, kɔdzi tsã enuwo le dzɔ le mía dzi gbɔgbɔ zã. Esi madzemadzea ye le he nu siawo va. Wokpɔe la, dɔdeasi ke gbe naɖe srɔ̃ la ehiã be nasrɔ̃ nu ku ɖe ƒomea ŋuti. Etɔ ƒe dɔdeasi, enɔ ƒe dɔdeasi. Nyɔnu si ko ya ɖea etsã ɖo la etsã la mɔnu dze dɔda si ke ne kpuia ŋuti. Ŋutsu tsã la mɔnu le ŋuti be ne yewova dzi via leko la he ɖevia ne prizina alo gaxɔ me va ɖɔ oa leke miawɔ ɖe vɔ egbea si madzemadze meli o. Ame woku nu me kpɔ nya be ƒomea dɔda si ke ne kpuia ƒomea lekeleke wowɔ ɖo kpɔ woɖe srɔ̃ kpɔa ale. wole tutu zi ko dana parachute ene wole dzi ame aɖe ƒe adegbe be dzivi ame wo dzivi wo eve eɖevi ɖeke nyɔnu ame ene ŋutsu ame etɔ̃ nu ane ƒe adegbe vɔa manya si madzi madzi adzo le su hasi ɖevi sia ɖe kple va zu lo ena be ɖa biblia gblɔ be ɖa le nuwuwua mea nu si va na dzɔ la enya enyi sɔ ɖo ŋkɔ nyagblɔli enyi bena míasɔ nya sia sɔ xea dodo be nu bava dzɔ le mía dzi o. Vɔ egbea, mí le hlẽ vɔ akea, eka be gɔmedzedzea ekea menyɔ. Nu ke la dzɔ. Gbegblẽ la va eye nya vese sia alo kpekpe sia ela ɖi. Vɔ míawo ɖo la wɔ bena nu ba vea me o. Vɔ ele vea me. Enyɔ gaƒoƒoa lili mí vɔ. Eyɔ eh, tonyinɔla mi da akpe ne mi bena mi ne se mia nuƒoa koɖo ƒome ƒe nuɖoanyiwo ŋuti la, ne mi di be yaba se gɔme nyuie ɖe la, miate yɔ be mama le eƒe gaƒomɔa ŋuti 90 34 31 53 90 34 31 53 kpɔa ele WhatsApp dzi mia ase nu si ke mi di be abiɔe aɖe me ne mi. yeƒe sukulu ya yi yeƒe sukulu kɔkɔ ye yi ne eƒo mɛ la enya le koko le si asɔ ɖo ŋuti nɔ ne etsio na fa lɔ enyɔ ya dza ya fofa ne do gbe la ne akpa ni.
Nyɔ le kame do gbe la. Mawu dziɖula mɔlɔtɔ mi ga da akpe nɔ zi ɖeka ke elabe ega ve mi anu ye mi ga ta mɔ na wo dukɔ mi do gbe la mi ƒo koko nɔ le ŋdi kan ya be ƒome yewo kpata le kuxi ya me ɖe me la. Mibia wo ame nu veve, mm. elabe woawo nu veve koe ate awɔe. Wofa vi, wobu tame zã bliboa katã, womele ɖoŋti aɖeke kpɔm o. Le eme ke wote se nya la Yehowa, míeɖi kuku le ŋdi kanya bena akpe ɖe woa ŋuti. Avewo nu bena wobe ƒomewo la, woakpɔ ɖɔɖɔɖo. Egblɔ bena míemeganyi nyawosela ko o, ke boŋ míanye edziwɔlawo. Eto yi ke wote se nya ya, edzi yi ke wome nya ya te ge ɖo la, míeɖi kuku le ŋdi ya bena nakpe ɖe woa ŋuti be woate ŋu alé me ɖe asi, woanɔ agbe le enu. Míexɔe se bena tɔtrɔ ava, míde akpe nɔ le ŋdi ya, elabena ewɔe na mí le Kristo Yesu ƒe ŋkɔ me míedo gbe ɖa le.
Amen. Amen.